א שטארקייט צו רעדן, און ער האט גערעדט א מורא'דיגע דרשה פון דריי שעה און א צי דאכצעס מיר, די רעדנער האט זיך געדארפט רעדן נאך אים, און שוין האט ער געזאגט די נאמען צו נישט, האט ענק נישט קיין חילוק, עס געהאלטן נאך געווען נאך א רעדנער נאך אים, שטעלט זיך אויף און קומט צו צו מייק און ער זאגט מיינע שונאים זאלן רעדן נאך ווייצען רב, דאס הייסט ער גייט מיך צונארלייגן, נאך א גוטן רעדנער, א געלונגענעם רעדנער.

ער האט געזאגט א משל, דער רבי זאגט א משל פאר נתן, אז ס'איז דא א סטאר, א גרויסע סטאר, מיט זייער אסאך סחורה, טייערע סחורה, היינט זעט מען דא א וועלט פון עדערטייזמענטס, אבער דעמאלטס איז נאך נישט געווען אזוי אזוי דעוועלאפד עדערטייזמענטס, איז געווען א שאו קעיס אזוי ווי ס'איז נאך היינט דא, א פענסטערל פון, איז איז איז די סטאר וואס וויל מען זאל אריין קומען קויפן, לייגט אראפ שטיקער סחורה, ס'איז דא אזאנס אזאנס אזאנס, אויב מען זאל וועלן אריינקומען, וועסטו אריינקומען, וועסטו שוין קוקן אלע סחורה שוין זען, קודם זאל מען זען אז א שטיקל קיצור, אז א שטיקל ליקוט, וואס דא טוט זיך אלס, וואסערע אור איז דאס אלס דא, דער רבי רופט פאר מאסן, אז מען דארף מקצר זיין, דער רבי זאגט פאר מורא'דיגע ווערטער, אז די מדריגה וואס איך הער די תורה אין הימל איז טויזנט מאל העכער, איך ברענג זיל די נידריגסטע וואס מען קען, ס'הייסט די די לאנגע תורות ליקוטי מוהרן וואס איז שטיקל קבלה, און אפילו רבי נתן וואס ברענגט עס אראפ אין קטע הלכות זעט מען דאך אויך קלאר אז רבי נתן

איז משמע מ'וואלט ווען געדארפט גיין נידריגער שוין צוויי הונדערט פֿופֿציק יאר צוריק געזאגט איך קען נישט גיין נידריגער דער רבי איז געווען א געוואלדיגע געוואלדיגע בעל השגה געגאנגען רבי מאסי מ מ קיט הלכות עס אראפ געברענגט און ער נעמט טאקע די תורות און און און און כאטשיג די תורות איז געבויט באמת שטיקער קבלה שטיקער קבלה די לעצטע תורה דער רבי זאגט קיט אים אריין און חלק בית סמ ח ממש צוויי וואכן פאר השתלטות

שטיין א שטיקל די רבי זאגט רבי שמעון בן יוחאי די רבי האט געהאלטן אז די גרויסע קייט רבי שמעון בן יוחאי אז נחל אז די רבי זאגט עיר וקדש משמר נחל שטייט די שמעון און נאכדעם ווי די רבי זאגט אכשר יש נחל מבאר מקור חכמה אכשר יש נחל מבאר מקור חכמה וואס איז גמ' יזכ אז דא אז די רבי שלמה איז מקור מרימס די נחל מבאר מקור חכמה האט ער דא אבער חידוש אז די חנובה האט עס נישט געדרוקט.

און עס איז געווען א צוויי נפטר באז גוט שוין באז גוט קאמאן און איינער געהאלטן די די סדר הספירות משה האט געהאט אויס די סדר הדורות די שני געדאנק און די סדר הדורות שטימט עס אזוי אברהם יצחק יעקב יוסף משה האנדער אין די צדיקים געטאן דאס הייסט עס איך זעה דאך דעם איך זעה דאך יוסף הצדיק האנט און איך זעה דאך איך זעה דאך משה רבנו האנט האבן צדיקים געזאגט עס איז נישט קיין

אבער אבער עס איז דא א פלא'דיגע זאך אז פאר רוב שטיצער רב איז דא א שטיקל ווי ער איז מעתיק אויס באסרה'ן כיתה מרמסס אז מען קען נישט זאגן ס'איז די גמרא זאגט אז א ראיה האט מען אז ס'איז אז די צדיקים זוכה צו נביאה ווייל שני נביאים מסתיים בסיגנא אחד אז זאגן מען זעהט צוויי צדיקים זאגן די זעלבע זאך אבער אויס באסרה'ן די לשון דער רבי זאגט אויף א פלאץ אז א מענטש וויל זיך מתבודד זיין צום אייבערשטן ער זעהט ער איז אזוי פארשטאפט ער קען זיך נישט ער קען זיך נישט מתבודד זיין ער שפירט ער קען נישט זאגט דער רבי זיי זאלן נישט ווערן צעבראכן פון דעם.

איז איז איז איז די גאנצע וועלט איז מתנגד לכף כח הקדושה אזוי זעט עס היינט באמת אויס און די רבי הערט נישט אויף צו רעדן פון דעם און די מענטש זעט אז עס איז מתנגד די רבי זאגט די גאנצע סטראכקעס איז התקרבות די גאנצע די רבי זאגט אזעלכע לשונות איז פאר דעם זעט מען בעלי תשובות ציען אן צום רעבע'ס וואס פשט אז אין ברסלב דא בעלי תשובות וועסט דא זעהן יעצט אנגעפארן א בילד פון מיר איך בין נארמאל רייש יהודי רייש עצום מסב י און זאגט פאר איינעם איך האב שוין יוצא געווען דעם קריז די רבי גייט יעצט מאכן א קריז איך וועל קענען זאגן פארן רעבע'ן איך האב געמאכט א קריז איינער כאפט מיר א בילד איך האב ענגליש נישט שווער אפילו

און און און און דאס איז דער אמת, דער אמת איז די אור צדיקים ישמח, דער רבי געט אריין א מורא'דיגע שמחה, א מורא'דיגע שמחה אין א מענטש, מ'קען נישט מסביר זיין, איך בין געווען אין אסאך מאל זעט מען ווערטער, דער אמת אור איז בעצם, די ערשטע שיחה אין שיחות הר ן איז אז אור קען מען נישט מסביר זיין, דער רבי ערשטע שיחה אין שיחות הר ן זאגט דער רבי כי עד כאני ידעתי גגודל השם, יא ס'די ערשטע שיחה? די שיחה האט דער רבי געזאגט אויפן וועג קיין אומאן, אויף וועג קיין אומאן רב ניסן דאנק דעם אייבערשטן כמה פעמים איך האב זוכה געווען זיך מיטצוכאפן, ס'איז נישט געווען דברים'ס פלאן מיך מיטצונעמען רב ניסן שרייבט אזוי בפרטיות יעדע זאך מיט אזא תמימות אזוי געהאט אמונת צדיקים יעדע ריר ממש די רבי האט נישט געהאט אין פלאן מיך מיטצונעמען רב ניסן איז געווען זייער א נאנטע תלמיד אבער די רבי איז געווען פאר זיך די רבי איז בעצם געווען א מענטש וואס האט געזוכט צו זיין פאר זיך בעצם וואס איז ער געווען די רבי האט זיך געדארפט מאכן שטעלן מאכן קידוש זיך געדארפט פירן טיש וואס די רבי איך האב יסורים דערפון איז א פלא'דיגע זאך איז א פלא'דיגע זאך.

וואס הייסט כי אני ידעתי כי גדול השם? ווער ווייסט נישט? יענער ווייסט נישט? איך ווייס מער פון יענעם? דער רבי זאגט אז אפילו סקאוויסע צדיק טאר מען נישט טראכטן איך ווייס מער פון יענעם, דער רבי זאגט איילה לך אז וואו א תורה ליגט דערנאך די קליינע, איך קען נאר די קליינע תורות, איך האב כמעט נישט גערעדט און געלערנט די לאנגע תורות, די לאנגע תורות איז שטיקער קבלה, די קליינע תורות איז הדרכות און השתפכות הנפש און מסירות נפש, איז בעיקר דא די קליינע תורה'לעך, ווייל דאס זענען, רבי נתן האט געזאגט כ'האב בעיקר געלערנט דעם רמ ד אויך די שיחות, און שיחות הר ן, חיים הר ן, איז בעצם איז מייעץ צו זיין א נייעם מקורב איז אלץ כדי מגלה צו זיין און לערנען שיחות הר ן, חיים הר ן, מיט די. משיבת נפש, די די קורצע די קערצערע תורות וואס איז היינט צו טאג און די רייצן פון אלע משפיעים וואס א מענטש זאל אנהייבן צו קענען אנכאפן צוביסלעך אז מען גייט אריין. וואס האב איך געוואלט ארויס ברענגען איז אז די רבי האט געזאגט אני די כי גדול השם אז וואס? יא די רבי זאגט אז די תורה עילה לחיי עולם עילה חפץ לראות עולם

יעצט ביסטו ביים רעבן איז איך זיך איך נישט צו קוקן אפילו גליונות דארטן ווייל אלעס איז פיינע ווארט מען רעדט פון רעבן אבער עס איז דא טרייפעלט זיך אדערטייזמענטס מיט דעיס מיט יענץ אבער מען קומט דאך צו רעבן אליינס אבער דאך איך האב געזען באשריבן עפעס א ספרדישן רב דענק שוין נישט דעם נאמען וואס ער איז לעצטענס אוועק ער איז געווען א שטארקע מקורב ער איז געווען בעל תקיה

האב איך זיי אלע געפרעגט און קיינער מעג נישט קיין קשיא, האט דער רבי געקוקט אלע פארן זיי אליינס אן די ווייבער און א גאנצע פליגעל פון וויזשניצע חסידים, איינער קומט א טאכטער געבן א מינע, קיינער קיינער נישט און קיין פרוי און קיינער האט נישט קיין טענות קיין א היתכן מען לאט איבער מען לאט איבער, ס'קומט צום רעדן קומט אזא התנגדות קיינער פארשטייט נישט, לאמיר נישט רעדן פון דעם אבער דער רבי זאגט אזוי, עיני לחיי עולם, איינער נעמט א צ מ אויף פון צדיק ער שפירט א חיות ער שפירט א חיות, וואס האב איך געוואלט זאגן אז דער ספרדישער רב איינע פון די זאכן וואס איך האב געליינט ס'האט מיר זייער מורא'דיג געפאלן די נקודה. ביי די ספרדים אונז איז איינגעפירט חסידים פארן צו א רעבן ס'דא אזא מושג ביי די ספרדים נישטא אזא מושג דאכצעך מיר א ספרדי פארט אזוי הייסט עס ביי זיי אזוי זאגן זיי ווען איינער פארט אוועק אויף שבת אן די ווייב צו אויף א יום טוב מיינט עס אז בקרוב גייט ער זיך גט'ן סא נאך די וויילע מען נאך צוזאמען אזוי ס'נישטא אזא מושג ביי זיי איז ביי זיי צו פארן אויפן רעבן צום רעבן ראש השנה איבערלאזן פאר א וואך צייט. איז א מודיע מסערש נפש דער איז ערשט זאגט אז מען זאל שרייבן זיי זיינע קינדער אינטערוויוט זיינע קינדער מען פלעג אים פרעגן וואס איז דאס פארן לשנה פאר מאמע זיי מיר מסביר נישט נישט סתם צו טשעפענען די ספרדישע חשובע אידן רבנים וואס איז דאס פלעג ער זאגן דו פרעגסט מיך וואס ס'איז קום אהער קום איינמאל צו מיין מאן די וועסט טועם זיין וואס דאס איז

זאגט ער אז אז די די תיבה איז עס קומט די די הרה ר האט זאגט ער די קליפות ווען ווערט א מ'האט א מענטש מנוחה פון די קליפות אביסל איבערטריבן ס'קומט נאך די ימי רו ימי שנה יום קדוש שוין דורך אונז שוין דורכגעגאנגען די ערשטע טעג סוכות איז דעמאלטס אויף האלט שוין א מענטש אויף א שטיקל וועג האט ער שוין אביסל צוקנאקט די קליפות עס איז שוין אביסל אריינגעגאנגען די קדושה ווען מ'טאר נאך א תיבה חודש השביעי איז חודש תשרי

און און און דארף זיך עס צאמצולייגן ווייל תנא חטא איך האב דעם רבינ'ס יועץ אז עס פונקט גוט מ'זאל אנפאנגען חול המועד מ'קען זיך צוריק צוזאמקלויבן טרעפן היימישע אידן אחים ודיינים אביסל רעדן פונעם רבינ'ס ווערטער מ'האט שוין אביסל קולט געווען עס איז שוין ודונו חטאיך בחודש זיון אויך האב איך געטראכט אינטערעסאנט אבער דער האט נאכגעזאגט אז ס'איז היינט בעצם צוויי אושפיזעס אושפיזא דמוישא און אושפיזא אושפיזא דר' יוסף

און ס'איז נישט און האט אים נישט געוואלט מיטנעמען, פשט ווי ס'קוקט אויס ווען מ'ליינט די מעשה אז ס'איז היינט צו פארן אַכט און פֿערציק שעה, יעדער פרעגט פארסט פארן פֿינף און פֿופֿציק שעה, איך טראכט צו מיר, א יש לך עצמות גדולה מזה, אלע נסיעות וואס מ'פלעגט פארן, יעדער ווייסט היינט נישט און נאכגעלאזט די נסיעות, אבער די לעצטע דרײַסיק יאר פֿערציק יאר אלע נסיעות איז געווען מ'איז געפארן א וואך אין א צי יא אדער ניין, צען טאג אין א צי, מ'האט זיך אפגערוהט פאר דריי פיר שעה און געפארן ווייטער, מ'איז געפארן הונדערט

און און און מ'זעט מענטשן שטארק אזוי וואס מוז מען זיי מורא געבן מ'זאל זאגן די ליקוטי תפילות יעדע תורה האט דאך א תפילה זאג שטיקער ליקוטי תפילות ווי מ'מתפלל די לונגען זאלן זיין געזונט פשוטו כמשמעו און ביי יעדנס עצות איז דא ישועות כפשוטו אויך איך זאג אלס אז די גרעסטע מופת איז ביים רעבן אז בעצם האבן אידן ישועות ביים רעבן בגשמיות אויך יעדער האט ישועות יעדער האט ישועות און און און מ'רעדט מיט אים אויף דערפון ווייל יעדער איז אזוי דער רבי לייגט אזא אזוי ווי דער ספרדישער ישיבה געזאגט וואס? יא, דוד חיים איז שוין, איך זעה שוין יארן, אינטערעסאנט, אינטערעסאנט, דוד חיים, איך האב שוין אלץ דוד חיים זיין געזען, פארט שוין צוואנציג יאר, און ער האט עס שידוך געטון יעצט ביומא דלילה, און נאך אזוי וועגן רבי יואל מארקאוויטש וואס ער פארט, פלעגט פארן, במחשבה פארט ער, מפ ר פלעגט זאגן אזוי, בעצם ווען נישט וואלט דער רבי וואלט געזאגט בפירוש מען מוז קומען ראש השנה, בין איך נישט מסכים מען זאל נאך קומען ראש השנה, ווייל בעצם אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט דא, רבי חיים הערש, איז דא אזא זאך אז המלא סידותי, איז עס שייך יעדעס מאל א מענטש,

און איך האב עס אריינגערוקט, האט ער עס אריינגעלייגט אין א טויש, ס'איז זייער אינטערעסאנט, ס'איז אלץ באלס א שטיקל פון יענעמ'ס לשון. איז דער רבי. וויאזוי? יא, יא, עס איז ארום געפארן צו זייער אסאך צדיקים, דא איז משמש געווען צוויי אינדערהאלב יעריגע קודש, דער רבי איז געווען אין לעמבערג, און רב שטראף איז געווען אזא פיקח, ס'איז מסתבר, ס'איז מסתבר שכל'דיג אז דער רבי איז געווען אין געגנט פון גאליציע איז ער אהינגעפארן, א גאר לאנגע תקופה.

און נאכדעם איז דארט חיזוק, קוק צו דריי קעגנס, משה ביינער כרמזית'דיג און קוק צו איך האב נישט דאס געהערט היינט אין ארץ ישראל אצל גייטס יא אריין ארץ ישראל זיין שטארק און דריי צו קעגנס חזק ווער מאכט די לעצטע סענס חזק נאך אמאל און מען ענדיגט חזק חזק ווען איז חזק און נאכדעם קומט אונז די הפטורה פון זאת הברוך ואתה תשיב אמן דארשי חזק חרק חזק רק וואס גייט דא פאר? ווייל מען דארף א געוואלד, ווייל מען דארף א געוואלד, פארוואס דא אזא מורא'דיגע מלחמה, עס איז דא א מורא'דיגע התנגדות, און אויף יעדע דבר שבקדושה, בפרט צו גיין צו רבי'ס, בפרט צו דבר שכל יהדות תלויה בו זאגט דער רבי, דאס איז די ענין פון גיין צום צדיק, די גאנצע אידישקייט פון מען קען סתם אהער קען סתם אהין, דאס איז די תירוץ אויף אלע קשיות, א מענטש ווייסט אז דער רבי האט געזאגט אין ספירה מס אז אז ער געבט אזא שווייג דאס ענטפערט אלע קשיות, האמיר ער מאכט עס נאר אריבער, ער געבט אזא שווייג.